تۆش یان داهێنەری بەرهەم و شێوازی خزمەتگوزارەیەکی تازەت هەیە کە نوێت هەیە کە هێناوتە ناو بازار یان فکرێکی تازەت هەیە فکرێکی بازرگانی تازەت هەیە و نازانی چۆن بیکەی بە عمل چۆن بیکە بە بەرهەم بە بهێنە ناو بازار یان لەوانەیە حەزت لێ ببی بە داهێنەر و فێربی پێت خۆش نەبێت چی دیکە کارمەند بمێنی پێت خۆشە لە بواری بازرگانی و لە بواری داراییەوە سەر بەخۆبی لەوانەیە هەر کەسێکیش بیکە بزانانی کە ئەوە بۆ تۆ دروست نەکراوە تو ناتوانانی هەر ببی بە داهێنەر کەسایەتێکی وات نییە من وەکو کەسێک کە نزیکەی دە ساڵ تەجروبەی ئەوەی هەیە کە هەم خۆم داهێنەر بووم و پرۆژەهای جیاوازم هەبووە بەرهەمی تازەم هێناوە دیا شێوازی خدمەت گوزاری شێوازی ئەنجامدانی ئیشی بازرگانی بە شێوازی جیاوازم هێناوەتە ناو مارکێت و خۆشم لە لە پەنای کەساکان کەسەکان شەریکەکان ئەو شوێنانە بمە کە فکرە یا پرۆژەی تازایان هەیە بازرگانی و یارمەتیم داون. وەک خۆشم کەسێکم کە خوێندەواری ماتستێری EMBA بۆ ڕاهێنانی پێشەسازان و کارسازانم هەیە هەموو ئەو هۆکارانە وای لە من کرد کە ئەو کاناڵە دەست پێ بکەم من لە مێژە حەز دەکەم کە بێم بۆ خەڵکی کورد بۆ گەنجەکانی کورد بۆ ئەو کەسانەی کە کوردن و فکری تازەیان هەیە قسەیان بۆ بکەم بە پێیان بڵام کە من دەتوانم توانای ئەوەم هەیە یارمەتیتان بدەم و فێرتان بکەم بەداخەوە کۆمەلگای ئێمە زۆر بە قەوەت نییە ناتوانین منافس ڕقابەت پێشبڕکێی لە بواری ئیقتسادیەوە، لە بواری بازرگانیەوە، لە بواری ئابوریەوە ناتوانین پێشبڕکێ بکەین لەگەڵ وڵاتەکانی دیکە. کەمە خۆمان لە هەستا لە پاشین لەبەر هەموو ئەو کێشە سیاسیانەی کە هەمانە لەبەر هەموو ئەو کێشە جغرافیایانەی کە هەمانە کێشە کۆمەلگایەکانی کە هەمانە هێستاش خودی خۆمان خەڵکی کورد لە هیچێک لە وڵاتەکانی کە تێیدا دەژین سەربەخۆ نینە و ناتوان بۆ خۆیان بۆ ژیانی خۆیان بۆ داهاتوی خۆیان وەکو کۆمەلگا بریار بدەن بەس بە بۆیە زۆر یارمەتیمان بەدەست ناگا یان ئەوەی کە لەوانەیە مەدالمان نەبێ فکرەوە نێتە ناو مێشکمان کە ئێمە بەشێبمان هەوێ بە شێوازێکی تازە یا بمان هەوێ ئیشێکی تازە بکەین بەس من پێتان دەڵم بە وردی بە وردە وردە چۆن ببن بە داهێنەر بە چۆن منتاڵتی خەڵکی کورد دەتوانێ بگۆڕدرێ ببێت بە خەڵکێکی مێشکێکی کراوە لە بواری بازرگانی چ دیکە پێویستمان ئەوەی نەبێ کە کەسێک بێ ئەمە هەڵبژێرێ کەسێک بێ ئەمە ئێستەخدام کا یا پارەیەکی کەمان بداتەیە ئێمە دەتوانین هەموومان وەکو کورد ئێ تۆی کە جۆ لە من ڕاتەگری ئێمە هەموومان هەموومان دەتواناماندا هەیە کە ببین بە پێشەساز کە ببین بە کارساز بۆ خۆمان و بۆ خەڵکی ناو کۆمەڵگای خۆمان بۆ خۆمان و بۆ بنەماڵەی خۆمان بەڵام لەوانەیە هەمومان وەکو یەکتر بەختەوەر نەبین لەوانەیە کەسانێک هەبن کە لە مناڵیوە فێرکرابن ڕاهێنرابن یا دیتبیان یا کەسێکی ئاوایان لە پەنا ببێ یان فێرکرابن یان یاخود پشتگیری کرابن لەبوارەیەوە بەڵام زۆربەی من کە کوردێکی ڕۆژهەڵاتم دەزانم کە خەڵکی ئێمە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات سەپۆرت یا پشگیری ماڵیان بۆ ناکرێت لەوانەیە زۆر زۆر بەکەمی هەبن ڕێکخرا وشت کە من ئاگام لیانێ کە بێن ناو کوردستان و ناو خەڵکی ئێمە و بیان هەوێ فێریان بکەن بیان هەوێ ڕایان بێنن ڕاهێنانیان پێ بکەن بەڵام من گوێم لێ نەبووە ئەگە هەیە زۆرم دەخۆش دەبێت کە بۆم بە کۆمنت بنووسن من و تۆ هەردووکمان پێویستمان بەکترا من پێویستم بە تۆیە چون حەزم لەیە ئەو کێشانەی کە ئەو ئاستەنگانێکە من هەمبوە لەو ڕێگایەدا ئەو هەڵانەی کە من کردومە ئەو ڕێگا غەڵەتانەی کە من پێیاندا ڕۆشتومە دەگەڵ ئێوەی بەش بکەم و ئێوە تووشی ئەو کێشانە نەبن ئەو هەڵانە دووپات نەکەنەوە و ئەگەریش ئەو کێشانەتان هەیە یان خۆت ئەو هەڵانەتان کردووە بێکەو فێر بین چۆن دووپاتی نەکەینەوە تۆش پێویستت بە ڕاهێنەرە کەسێکە لە گەڵت بێ لەو ڕێگایدا و فێرت کە پێت بڵێ چی بکەی و چی نەکەی کاتێک کە تووشی کێشەیەک بووی، کاتێک کە هەڵەیەکت کرد، کاتێک کە ماندوو بووی، کاتێک کە حەزت کردی دی بەردەوام نەبی کەسێک بێ پێت بڵێ کە نا یەک دەقە ڕاوەستە یەک خولەکێک ڕاوەستە بیر بکەوە لە دووڕە کەسێک بێ کە سەیری تۆ بکە و سەیری پرۆژەکەی تۆ بکە کەسێک بە تەجروبەی هەوێ کەسێک بە بزانەیە داهێنەری چۆنە سەختییەکانی پرۆژەیەکی تازە، فکرێکی تازە، بەرهەمێکی تازە کە تا دێتە ناو بازار چۆنە؟ چییە؟ کەسێک بێ کە لە خۆت تەجروبەی زۆرتر بێ، لە خۆت باشتر بزانێ. بۆیە ئێمە پێویستمان بە یەکە پێویستمان بە یەکە کە یەکتر یارمەتی بدەین لەو ڕێگایە بۆیە بەردەوام بە سەیری ویددیوەکانیم بکە بزانە من باسی چی دەکەم من چۆن وردە وردە وردە وردە فێر دەکەم کە چۆن بەقەوەتتر بەهێزتر بچێ پێشێ لەو ڕێگایی ئەوە بۆ تۆ بوو کەسێک کە داهێنەری بەرهەمت هەیە ئەو کەسێک کە بەرهەمیشی ئێستا نییە فکرەی هەیە هەمان ویددیوەکان بۆ تۆش باش دەبێ من لە ویددیوکانی داهاتمدا وردە وردە هەنگاو بە هەنگاو فێرتان دەکەم وەکو مناڵێکی تازە مناڵێکی ساوا کە گاگۆڵکەی دەکا فێری ئەوە دەبێتە سەر پێی خۆی و وردەوردە هەنگاو هەڵێنەیە هەتا ئەو کاتێکە ڕادەکا هەڵدێ و فێر دەبێ بەبێوێکە بیری لێ بکاتەوە کە چەند زەحمەتە بە ڕێگادا ڕۆیشتن تۆش بریارە بات لێ بێ لە کەسێکی ڕا کە هیچ فکری تازەی نییە دەگەی بە کەسێک کە فێر دەبی چۆن ببێ بە بازرگانێکی باش بەڵام بازرگانێک کە بە شێوازێکی تازە ئیشێکی تازە دەکات کەسێکی دیکە کۆپی ناکات تۆ بریارە بات لێ بێ بۆی بەردەوام بە بۆم بنووسم زۆر پێخۆش دەبێ بە کامنت بۆم بنووسن کە بیروڕاتان چییە یان ئەوەی کە پێم بڵێن کە ئاستەنگەکانی ئەو ئەویشە بەڵام ئەگەر حەستان لێ من بەردەوام بن پێم بڵێن چۆن بەڕای ئێوە باشترە باسی چی بکەم باشترە یان چی لە لای ئێوە لە کۆمەڵگای ئێوە گرنگترە بۆی کە باسی بکەم من چەندین ساڵە حەزم لێ بووە کە ئەو کانالە دەست پێ بکەم بەڵام بەداخەوە نەم کردووە وەکو کوردێکی ڕۆژهەڵات زمانی کوردی سۆرانی من قسە دەکەم نەگەوەی کە لە کرۆشەڵات بەس کوردی سۆرانی هەبێ کوردی کرمانچەیە کوردی کەلهۆر هەیە ئەوانی دیکەش هەموو هەنا و من زمانی فارسی هەمە دەرسمان خوێندوە و فێری بووینە و زمانی ئینگلیزی ئینگلیزی فێر بووینە بە زمانی ئینگلیزی ئیش دەکەین و زۆربەت لەوانەیە زمانی دیکەش بزانین بۆم زۆر زەحمت بوو کە بریار بدەم بە کام زمان من باشترەکە بێم لێرە قسە بکەم بە زمانی فارسی بێ کاکە بە زمانی فارسی بێ کوردەکانی دیکە لە سێ پارچەکانی دیکە لێم تێناگەن لەوانەیە یانەوەی کە بە زمانی ئینگلیزی بخۆ هەمومان خۆی بەداخەوە ئینگلیزی نازانین یاکر بە زمانی کوردی سۆرانیش بێ زیادەی کوردەکانی کوردەکانی ئێمە کرمانجی دەزانن قسە دەکەن بۆیە بەڵام لە ئاخیردا بڕیارمدا کە دەست پێ بکەم دەست پێ بکەم بە کوردی و سەبتایتەلی ئینگلیزی بۆ دانێم کوردی سۆرانی کوردی کرمانجی تێدەگەم باز ناتوانم قسەی پێ بکەم هیوادارم هیوادارم کە لێم تێ بکەن لە کوردێ کەم تێ بکەن هەرچەند دەزانم کوردەکەی من زۆر کوردی نییە و ئەگەر وشەیەکی غیری کوردیشم بەکارهێنا زۆر خۆشحاڵ دەبم کە ئێوە بۆم بنووسن بڵێن کانی ئەوە غەڵەتە ئاا لە جیاتی ئەوەی ئەوەی بڵێ بە کوردی من زۆر زۆرم پێ خۆش دەبێ ئەو بنووسن با یەکتر زۆتر بناسین و پێویستیەکانی یەکتر باشتر بناسین تا کاتێکی دیکە ویددیوەکی دیکە خواتان لەگەڵ بێ.